so that chari i put it on because i was going to ask the neighbors the address yepamba patinogara because inini handinyatse kuiziva the reason why handigare pamba every day so ndaenda ndikanobvunza because vanhu vangu vachiri vakarara ndikanatonobvunza because ndandine parcel yangu yesheni yanga ichiuya so kune avo vanoda kubatsirwa kuorder pashe don't forget to just dm me put or take my number and put a message then ill help you to order on sheni though some of them some of you guys you might say ah hatichakwanise kuorder pachee nekuda kwekuti ye 30 june aya but aiwa guys mukangoorder zvinhu zvezviwa so ndiniwe ndanga ndatova busy kubvisa zvinhu zvangu pabhedi kuti ndikwanise kuspreada bhedi yangu nditange kugadzira bhedi guys ndakafuga mablanketi two nechibed cover chachanga changa chiripo pamusoro because kwanga kuchitonhora handidi kukunyebera ijoni munoiziva inotonhora so that face ndinoiisira kuti pandinoizesa shiti yangu isadini shiti rangu risamuvha kuti ndisazongomuka ndakarara pai pabedi chete pametres so ndini uyo ndaakuchitanga ku kuita pink no wondering why kuti why ndichiisa sheet repink ah ndakangoritenga moziva uchatanga kuvhura imba unenge usatova nemachoices ekuziva kuti saka ndoita sei alright so i just decided kuti legai tidi ndinyatsospreada bed yangu zvakanaka naka so ndiyona ndakutekisa blanket rangu rekutanga that blanket rinodziya zvisingatendi rinorema so ndakutoisa blanket rangu rekutanga ndinyatsorigadzisa mova mova bed yangu ndinyatsopeta kuwaridza zvakanaka naka then ndichiwaridza mukudaro kuwaridza kudai nechimbopusha chimbokwira pamusoro pebed so apa ndakuisa chichichi chekukava bed yangu chandaa ndakaisa chikava bed changu chine nemapilokesi chine mapilokesi mahombe igoni mahombe nesmaller one

saka ndini uyo ndakuisa mapillows angu mapillows angu aya ndina mapillows angu two mabig one netwo masmaller one handina mamwe mapillo andinawo though inini hangu pamba andiwanzogara angu ndiripo every time ende imba iyi yandogara imba iyi yakatoti kure ine bathroom rayo mukati ine spaces space like a kitchen as like let's say kuti ndine murume ndeindigara imomo nemurume wangu it's a very good nice space yekuti or murume nemwana It's so nice. It's a very big space yekuti unogara rent ichibhadhara zvedu 1.3 but ini ndiri kungobhadhara 1.3 ndisingagaripo everyday apa. Guys mom zviya kurwadza kwekubhadhara rent usingagaripo pamba cheveday but pandinobuda so apa ndandava kutorealiza kuti ah ko ini ndakatenga chiwifi router changu ka inini why chiripi ndava ndatochiona chiri mubox and everything ndatochibudisa mubox ndotsemura zvangu mubox ndichikanda because nhai chida kutoenda nacho basa ndizoisa chi ndizonoisa line rangu randakatenga data re 20 gig so thats my other foni yandakatenga nemari yange yekutrader vanhu vakapa ndakatara chiti he a trading kuri kunakidza chichi ndakatowedzerera ipapapa pamari yange nandinai ndikabatsira nemari yange yetrading ndikatodii ndikatotenga foni yo ndakatoitenga chii ndikutengera mama but that foni im just deciding kuti ndoda kui ndoda kuishandisa for my content creation zvinhu zvangu zvani ndichida kuita zvinhu zvangu ndichida kuzvigadzirira zvecontent so ndazodecide ndichazotsvaga imwe ikandiposhanda ndikashanda mwedzi one two three handizoshayi imwe foni kuenda futi paamazon ndoenda ndonodii ndonozvitengera foni yangu ndototenga imwe ndotengera mhamha because this foni is big ndiri kutya kuti ndikaiendesera mhamha kumusha panetwork network yekumusha inonetsa vanogona kuti ndakatengerwa foni nyowani nemwana wangu handitenga but foni yacho kana isingazovabatire network zvinenge zvisingadi zvinenge zvisingashandi so i was singing ndanga ndichitoridza music yangu yegospel ndichizvitaura ndanga ndichiita so there ndakucheta laptop yangu ndacheta bible rangu ndacheta notebook yangu so ndacheta pabhedha nebhuku rangu rekwababa guti ndaimboenda kwababa guti kani so bhuku rangu ro ndakaritenga ine ndorida zvisingaita nditomboti kana warisa ndichada kuti uzorisa plastic cover ndakadaro so handizive kuti apa ndandisapia ndaendepi bhedha yangu ndagadzira guys ndipo pandinorara ipapa ndongozvifarirawo zvinhu zvakangochena chena saka icho chinhu chewhite chandazoita chiflisi like chandaisa ipapa apo chekuti ndizoita sei so apa ndandakuda kuzama kuda kuchisachi eh, kamaiki kangu because ndanga ndazodza kuti amusic pavhivhavideo nekuti ndasingadi kuedita ndine usimbe hwekuedita kudzima music iri kurira bese ndazoti arega ah, ndise chii Rega ndise kamaiki but handiziva hangu kuti zvaizobuda sei zvisinganyatsobuda zvakanaka so ndakuchita kakuimba ndichitoenjoya zvangu gospel music yanga ichiridza ipapo inokomborera kamunoziva kuti gospel music inonakidza inokomborera makuse though vamwe vanhu vachitokadza ah vanhu vasingaendi kuchechi madira vanoita kuridza gospel music doesn't mean kuti kusaenda kunoungana kune vamwe vanhu kwa- kwavanenge vakaungana vachinamata zvirevo kuti mumwoyo medu hatina chi hatina mwari aya vamwari anenge atori mumwoyo medu so Achidaro so ndabva ndatogaya kuti rega ndiite ko ndikaita hangu music ndikatoita hangu munhu wekutoimba zvangu music ini saka musikana apa ndiri kutoenjoya zvangu ndichitamba ndichiita sei haa ndotonzwa kuti ndapinda munyasha panapa ndichiita sei tichitodaro takatono ukalife kekurarama uri one guys iri usi lese imwe uri muno musouth africa uchizvara rumira uri one uchigarira uchizvirenda uchiita se une freedom yekuzviitira zvinhu zvako zvaunoda lese kutotorawo munhu auda kutodzidza nezvedigital marketing une mukana wekudzidza hapana anokuvhiringidza hapana anokuita sei ukada kuzvivharira dhora kunozvivharira dhora kuchizviitira zvinhu zvako uri pai uri mumba hapana anokuti hwee uri kuita nezvei kana kuita sei ukawana mukana wekuti wawana mukana wekuita ma, ma online skills dzidza ugodini uzviitire zvinhu zvako lese uri munhu anogara mumba tichiri mumuzira yekuti tiri kugadzirira gwara redu sezvo zviri zvinhu zvatakatangawo rwendo rwuno ende uh, umm ndingange ndichiri mugwara ndichiri kudzidza ndichienda kumberi nazvo saka iyo kanhingirikini kangu ndakakatenga nine hundred kakandidhurira zvisingaperi ndikarouta ikako kuti ndoisa line kanopinda maline ese hakaselekti hakasi lokti what what what kanopinda maline ese ndikaenda kuzimbabwe ndikazonozvitsvagira line rangu redhata rekuti ndichitoisa dhata ndokurongesa imomo tanga kutozvinetwekira zvinhu zvangu chidi zvichitofamba zvakanaka saka ndakagara ndatora time ndakatogara ipapo ndichizvi kurongedzera rongedzera tunhu twangu tichiita sei ndichiita sei ndichiita sei zvese zvandiri kuita ipapo apo dzingori nyasha kuti unongomuka uri mupenyu uri gwindiri usina panorwadza usina patoita usina stress usina chii inyasha idzodzo ndimwari anenge ndimusika anenge arara akakuchengetedza hakusi kuda kwedu kuti tinongomuka tiri safe kune vamwe vanhu vanopindura usiku vakarara kune vamwe vanhu vanosangana nezvakavamwe vanofira kuhope Asi isusu apa muzuva iri Mwari akatoenda kuti ndiri mupenyu, ndiri mutsvene. Saka ndakazviudza kuti ah idzi inyasha idzi hazvingowanike pese pese izvi. Regai ndiite sei? Nditomurumbidza Mwari uyu. Regai ndimurumbidze Mwari uyu. Nguva nenyama nemweya zvichiri zvichiri pamwe. Ndaitonakirwa zvisingaita handidi kukunyebera. Munoziva sometimes kana usiri pabasa kana wakazorora pfungwa nadzo dzinozorora dzinova relaxed dzinosununguka. Nekuda kei? Nekuda kunenge usina mastress kumhanya kudai wanyazondipa chakati hee pfutseke yesazoda hee uri stupid ndizvazoda asi tinongotenda mwari kuti weekend yakapera zvakanaka hapana chakaipa chakaitika saka ah tinongoramba tichingokondinya nevhidhiyo redu tichienda kumberi muchazoona zvakanga zvakuzoitika kumberi i wish kuti iyoyi episode yandakagara ndichizviimbira ndichiita sei ifambe very faster Munongozviziva havo mwana hatisati ava maoriginal editor but tichiri kuzama. Ipapa pakati rebei ndingatokunyebera iko pakati rebei chaiko chaiko. Apa ndandava kukuratidzai bhuku rangu randambokuudzai kuti rekwaBaba Guti riya riya. Ndorida zvisingaite bhuku iroro. Mune mamwe mateachings arimo imomo ekuti ukatora maverses arimo akaiswa imomo ukaverenga nyaya dzakaiswa imomo ukatora maverses arimo ukatanga kuverenga ukanamata handitika zvinhu zvinokufambira zvakanaka hapana chinonzi asi kana mwana ndakudhenza moziva kuti mwe mweya wekutambisa chiuno kana uchinge wabata so handizivi hangu kuti zvinenge zvambove pagospel music munhu ange achizunza achitambisa chiuno kuti chii chakadaro apa chiuno chacho chisingatoti agonewo kutamba zvacho ah akomanaka ndikamboda kudai e saka pana ndazogaya kuti ka ka tripod stand kangu kakadambuka naindithi and i was so happy guys ndanga ndichifara chaka hamuna kumbodhokonya dhokonya foni yangu kuti ndione kuti chii chiri kuitika mumastreet chii chiri kuitika everywhere ko kusmaila apa ndingori hwande ndingozvismailira ndega mwari mwari ende zvavo ndiri kutosmail the way yandiri kusmaila naiyoyo ndo inoitwa nemwana wangu guys andionawo kuti zviri bhoo here zvekuti munhu unenge uchingosmaila nezvisinganakidzi unenge uchingoseka unenge uchingonakirwa so I don't know ndinofila kuva comfortable kupfuudza some of the stresses nenzira iyoyi or kupfuudza mamwe matambudziko nenzira yekuti ndini chingoseka ndichismela but deep down ndinenge ndiri hurt so as you can see nda ndambototega ndambozvambarara and amene ndaichimbofunga amene zvandai ndichitotaura ipapa I know who I am. So papa chirira song yasina church. Anzi kutora to hear what what so apa nanda kuenda ku side reku kitchen manje ndichito dhenza dhenza ndikuda kuzama kuda kutotsvaga kuona kuti ndodye guys. Ndiye you mskana guys. Imi iko kupfeka ma juzi ma oversize. I like my mama hood ma, ma oversize guys. And uh, ndakapfeka kashuta ako ndakakaba kubasa. Ko ma socks ayo ndakamatenga kupi? Mutown mustreet saka vanhu vanoda kuvhura voda kuona kuti mufridge mangu munei mupoto mangu munei ndakasiya rice vanhu vatora rice yandanga ndarisa do kutora spoon ndakutoritesita ah ko kwakuzodii paya ko kutamba manje zvakangooma chaiko. Ndatogaya kuti ndoda mvura yetii ka inini ka handisi mvura yetii. Ndakutoisa zvangu mvura yetii kuti ndigone kudya rice. Iri ndiro zuva randanga ndanzi nemurungu aa harisi riroba. Ndanga ndanzi tiri kuuya harisi riroba. Saka zvadaro manje musikana akati aa ndoibika tii. Anondimbwa aa you are dancing aa Mwari ka. Vakazonditadzawo kuti ndigone kudhenza but Saka ndavhura door kuti ndigone kubudisa ma plates angu ndombodongorera kuti kune anokunze uko ndiani ari panze otherwise ndinotoswera mumba handimbobude panze kuti ndione kuti zvii zviri kuitika nekuti vanhu vanotozopedzisira votofunga kuti zvimwe ndinodada but handimbodadi ndini nditori nezvandinenge ndichitoita ndiri mumba umu saka ndakubudisa dish ranga rema plates akasviba chii chii zvese zvandanga ndichida kuzosuka and stuff and stuff ndobva ndatotanga kutozvibudisa panze manje ndapedza kudaro ini ndakabva ndano. tora chikafu changu ndikatotanga kutodini kutodya pepeya ndaisadove apana kutobudisa chimeti changu ndigonotsvaira don't mind kagubhu kara pako ndokane mvura yangu yandinotonoita mvura yekuti inga yekunwa handimwe mvura yepatepi nekuda kwe nekuti ndinotya kuti mvura yepatepi inodi inondirwarisa nemudumbu haisi mvura yekuzimbabwe chete isinganwiwe chero yekuno kwainwiwa but sometimes inomboenda yodzoka yakasviba dzimwe dzenguva anogona kutongobuda yakatongosviba inga yatoita ngura chaidzo kutodaro daro saka e eh, musikana anga akufarira order yake yesheni yasvika ma ndakati ndakatonoireceiva panze pegate after ndachinja location because nandakamboi order ndichiti tinosvikira kubasa pamuri munhu wacho basa ndibvunza a ah, taona wachinja uri touya nekuti kati kugreen side kwakadai kwakadai ndokuti hamunodii kwamunoiya neorder yangu zvikanzi oraiti kana ndakuuya kusaidi ikoko uzodini uzondisiira message so apa ndandakuvhura guys that one is for my daughter ndakachitenga paShein ah chakanaka zvisingaite kozoti chine nekatop kacho kozoti kadress kozoti kaskirt nekatop zvakanaka nedress ramai wacho ndichazoripfeka mumwe musi tokuratidzai zveshuwa kuti Amai vakati ngadirwe zipasheini tichakuratidzai aiwa tinotenda tinoda kutonamata mwari kuti tigone kuzoenda nezvinhu zvedu nekuti ndanzwa vamwe mai vachinyeba kuti ndakapedzisira kudzoka kusouth africa muna 2004 saka izvezvizvi tanga titone property nemagumbezi tatorerwa nemazuru kwanzi anzi makazvitenga muno saka siyai muno wa vanhu muchinyeba saka iyo ndiyo sketi yacho yananatenga ine nekatop kacho kari cute guy zviri nice andiunyeba zvakanaka zvisingaiti mwana anombochena chenerera chaiko chaiko akatodaro so so tichipinda ipapo ndada kutora kadrez handiti kadrez keredi kanene kapesi kacho kadrez Kadurezi kozoita ka eh kadurezi kered ako. Ah but kadurezi ndikuona kunge kadiki saka ndakazongogaya kuti kune kamwana kemunin'ina wangu kanogona kupinda mheno handizive saka regai tidini tigozoona tasvika kuzimbabwe though ju 30 june asvika uyo handiti akanzi tidzokere kumba saka tinenge takutodzokera kumba hapana yekutamba ndozvazvinenge zvitori so so vanoda kutenga pashen guys ndichaisa caption ye ye yediscount code yangu motenga muchishandisawo code yangu handiri ka ndokukana musingazivi kuti motenga sei ndokudzidzisai saka iro idress ramai vacho iro ndakatomboripfeka ndakatoripfeka mufesi wangu anga aripo ndobva ndatomuti a ah, raka tiri kuita kunge kadiki zvikanzi riri right riri right you have to wear it it's nice ha ndikati oh ha boo saka tichazoripfeka dress rangu ndokuratidzai kuti rakamira sei saka aizvo ndizvo zvinhu zvangu zvese zvandatinga pashini ndakutobidigika zvangu ndakasekwa naziso wangu pavhidhiyo irori pandakarisa pasteta zvikanzi akutopenga kai ndikati handipenge sisi ndine ndiri one kunoku saka regai ndidini nditozvifarira otherwise ndikangoti so ndinotoita stress chaiyo BP kutokwira BP chaiyo kutorwara saka bye guys this is the end.